Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh hormatly musulman doganlar Allahu tebarek we taala nobatdaky juma namazynda mubarek ramazan aýynyň soňky jumga gününde edýän we etjek taat we ybadatlaryňyzy etjek duaýy dilegleriňizi Öz dergähinde kabul eýläp, Magşar meýdanynda rahmet edip razy bolup Resul Ekrem sallallahu aleýhi we selleminiň şefaatynda nail eýlegen bendelerinden aýlandyrdym. Eziz doganlar, Allahu tebarek we tealadan doga edýäs, bir aýlap eden orazalaryňyzy Allahu azze we jelle kabul eýlesin. Bu aýlarda kän agzaçarlar edilendir, kän haýru-hasanatlar edilendir. Zekat özüne parz bolan adamlar zekatlaryny paýlandyrlar, pitre berendirler. Hemmäňiziň edýän barça ybadatlaryňyzy, haýyr-u hasanatlaryňyzy Allahü Teala fi sebilillah, Alla ryzasy üçin edilen amallardan aýlandyryp, magşar meýdanynda saýawanyňyz eýlesin, Hudaýym. Eziz doganlar, wagt diýýäniňiz görşüňiz ýaly, Gaty tiz geçýä. Ýaňy Mubarek Ramazan aýy giren ýaly, her ýyl hem şon ýalak bolýa. Alhamdulilla geçen orazalar, aňyrky orazalarym, ondan aňyrky orazalarym, ýeneki ýyllara baş saglykda nesip etsin diýdik. Allah Tagala baş saglykda nesip etdi. We aňyrky orazalar görüşip, bul oraza görüşibilmedik adamlarymyzam, ol bir döwürler aramyzda oturyp wagz diňläp ybadat edişen doganlarymyzyňam Wepat edenler bar bolsa Allah ruhlaryny şad eýlesin. Allah rahmet eýlesin Hudaýym. Hemmäňiziň ömrüňiz uzyn janyňyz sag başyňyz dik edip haýyrly uzyn ömür bersin Hudaýym. We ol haýyrly uzyn ömür diýenimiz Allah uzyn haýyrly saglykly ömür bersin başymyz dik etsinde ömrümizi ybadata Allanyň halal eden zatlaryna sarf edip haram eden zatlaryndan gaçan bendeler bolmaklygy Ki gaýamyzam, maksat-myradymyzam şol bolmaly, halkymyza, Watanymyza, ýurdumyza halal adamlar bolup hyzmat edip, Allanyň razylygyny gazanyp, dünýäden iman bilen ýaşap, dünýäden iman bilen öten bendelerden bolmaklygy Size we bize ähli Ümmeti Muhammedige we nesillerimize Allahu Azze we Cell Öz fazly-keremi bilen lutfy-yhsan eýlesin, Hudaýym! Mubarek Ramazan aýynyň soňky juma güni Allahu Teala duamyzy inşa Allah kabul eýlänlerden etsin.

Ibn Mes'ud bilýäňiz sahaba kän hadyslaryndan aýdyp berdik şu Oraz aýy barada Gadyr gije barada aýdan hadyslarymyzyň köpüsi Ibn Mes'ud radyýallahu anhyň ady kän ýerde geçýär. Meşhur sahabalardan birisi. Şol sahaba pygamberimiziň şeýle diýenini eşidipdir.

Bak, Ibn Mesud razyýallahu anh pygamberimiziň agzyndan eşitýär, pygamberimiz aýdýar, Bir adam Oraza aýyny agyz bekläp, Oraza aýyny zähmet edip Allatagalaň buýrugyny ýerine ýetirip, aýt namazyna ýetişse, ýagny başy dik bolup baýram namazyna gelse, şol wagt Allatagala şo baýram bir aýlap oraza tutup, tarap okap, hatm edip, başardygyça ybadat edip,

Sen bir aýlap zähmet çekdiň Oraz aýynda, indi baýram namazyna baýrama geldik diýip baýram namazyna gelýäň, Allatagala şol wagt perişdelerine, Eý, meniň perişdelerim! Her bir işgär öz işiniň hakyny talap edýändir. Meniň bendelerim bir aý ramazan orazasyny tutupdyrlar we özleriniň haklaryny, sogap haklaryny, rahmet haklaryny talap eden hallarynda şu wagt baýram namazyna geldiler diýip perişdelerine aýtjak. Allahu Teala, Işhedû ennî kad gafartu lehum, Bak, perişdelere sen baýram joşgusy bilen bir aý zähmet eden adam baýram namazyna gelýär, Allah Teala perişdelerini görüň, her bir işçi öz işiniň işlänsoň hakyňy talap edýäňä, aýlygyňy talap edýäňä, Her bir işçi özüniň hakyny talap edişi ýaly bularam bir aýlap ybadat etdiler, oraza tutdular, indi menden sogap haklaryny talap etmeklik üçin, rahmet haklaryny talap etmeklik üçin mesjitlere geldiler. Işhedû, siz şaýat boluň, enni kad gafartu lehum, siz şaýat boluň, eý, meniň perişdelerim, enni kad gafartu lehum, takyk, hakykat, Näil ullakan bagt Ezizeman. Sen bir aýlap zähmet etdiň, zähmediň boşuna däl. Awy, Ibn Mes'ud razyýallahu anhyň rowaýat edýän hadys şerifi Pygamber aleyhisselamyň aýdan mubarek hadysy. Allah Tagala perişdelerine, Ol bendelerim haklaryny talaba etmäne geldiler. Siz şaýat boluň eý perişdeler, men şo bendeleriň, bir aýlap oraza tutup indem baýram namazyna gelen bendelerimiň günälerini bagyşladym diýer diýýär.

Biz şol wagt bir gygyr-gujy perişde çagyrar. Periş, Ýa meläiketi, eý, perişdelerim diýip Allatagala hemme perişdä ýüzlendi dämi? Indi şo Allatagala perişdelere şaýat boluň men şu Oraz aýyny agyz bekläp baýram namazyna gelenleriň günäsini geçdim diýen wagtynda perişdeler begenişip gygyrjaklar. Näme diýip gygyrjaklar? Gygyrujy perişdeler, hawa, şol bir wagt gygyrjy, gygyrjy perişde çagyrar, Eý, Muhammet pygamberiň ymmaty! Öz menzil-mekanyňyza tarap çaltlaşyň! Menzil-mekanyňyza tarap çaltlaşyň diýýäni, menzilimiz, mekanymyz şo mahal nire? Baýram namazyny okalýan ýeri. Allatagala yglan edende näme diýdi? Bir aýlap oraza, orazada agzy bekläp, ybadat edip, zähmet çekenler rahmet haklaryny, sogap haklaryny talap etmeklik üçin baýram namazyna barýarlar, şolaryň günäsi geçenimi siz şaýat boluň diýipdämi? Boldy siziň menzil-mekanyňyz şo mahal baýram namazy. Eý ümmeti Muhammedi, siz öz menzil-mekanyňyza, ýagny Allatagaladan sogap umyt eden baýram namazyňyza çaltlaşyň. Basym şotak baryň. Hakykatdan-da Allahu Teala siziň günäleriňizi sogaba çalyşdy diýip, Allah Teala aýdan badyna perişdelerem bendelere ýüzlener, Eý ümmeti Muhammediý diýip diýýär. Feýekulullahu Teala. Şol wagt ýene-de Allahu Tebarek we Teala Gygyrjak, Ýa ibädi, sumtum li we aftartum li fekumû magfuran lekum. Eý, Meniň bendelerim! Siz Meniň üçin agyz beklediňiz, Meniň üçin agyz açdyňyz, indi-de günäleriňiziň geçilen halynda turuň diýip aýdar diýýär. Indi bu turuň diýip aýdyljak söz, baýram namazyny bitirdiň, baýram namazyndanam öýüňize, ejeňize, kakaňyza, musulman doganyňyza, ylym halypaňyza, şuny ýatdan çykarmaň, baýram namazy güni owwal ejeňize, kakaňyza, garry eneňize, mamaňyza, ataňyza, babaňyza, soňam ylym halypaňyza, hawa, haýsyna birinji gitseňiz tapawudy ýok, ikisi-de, ol-a magnawy eneň-ataň, o-da hakyky eneň-ataň. Ilki bilen ejeň-kakaň we ylym ataň, ylym öwrenen halypaň ojagyna baryp, ýa ony telefonda bolsun, ýa bir tapyp, hawa, baýram namazy bilen gutlamak, baýramlaşmaklyk alym-ulamalarymyzyň eden ähedidir, pygamberimiziň söýen işidir. Hawa. We şunam ýene ýatdan çykarmaň, Gadyr gijesinde-de aýdypdyk, nä baýramyň, bu wagyz, baýram namazynyň wagzynda-da bar, Rahmet et, şu, şol baýram namazynda rahmet edilenleriň, ol Gadyr gijesinde-de rahmet edilenleriň içinde, rahmet nazary bilen seredilip, günäsi bagyşlananlaryň içinde illa üç sanygynyň günäsi geçilenok diýipdik. Ejesini, kakasyny ynjydan, dowamly arak içen we öýke kine saklaýan adam. Üç gün musulman dogany bilen üç günden artyk söýüşligini saklaýan adam diýdik. Allatagala ýene-de şolaryň günäsini sogaba çalşanlygyny, ýene-de Allatagala gygyrjak, Meniň üçin agyz beklediňiz, meniň üçin agyz açdyňyz, Men siziň günäňizi geçdim diýjek. Şu bir ullakan bagt dälmi, günämizi Alla geçip dursa, ondan başga näme bagt bar? Günäň geçilmek diýmek, Alla seni bagyşlady diýmek, Allatagala jähennemini halas edip, jennedine saljak diýmekligi-dä. Şo derejeden mahrum bolmaklyk gorkusy kime bar eken? Dowamly arak içen adama, ejesini-kakasyny ynjydan adama we musulman dogany bilen sögüş gezip ýören Küs gezip ören ýaraşmaýan adama we kalbynda öýke-kine saklaýan adam, birde ýüregi gaty adama diýdik. Ine, eziz jemagat, şuny ahmal etmeli däl. Allatagala aýdan sözüni ýene ýatladýar, Eý, Meniň bendelerim, siz Meniň üçin agzy beklediňiz, Meniň üçin agyz açdyňyz, indi-de günäleriňiziň geçilen halynda turuň. Ýagny baýram namazyny okap turup, Hawa, şu metjitden Alla ryzasy üçin okap, bir aýam Alla ryzasy üçin eden bolsaň, we, diňe Oraz aýynda ybadat edip, diňe Oraz aýynda taraba gelip, indem indiki Oraza çenli ýene-de gürreý diýlen pikirdäki adam bolmaýan bolsaň, olar üçin şu zatlar ýokdur-ha. Oraz aýyna namaz okap, tarawa gelip, soňam orazadan soň taşlaýanlar üçin biş zat ýok. Gynansak-da hiç zat ýok. Berekella gelniň, indi dowam et. Kalbynda men inşallah ömrüm ötünçä Allanyň buýran bäş wagt namazynam okan, orazamdam tutaryn. Allah maňa ryzyk berse, zekadymam bererin. Allah maňa ryzyk berip, ýagdaýym gowusa, hajyna-da giderin. Haj zyýaratyny buýurdy, onam ederin we başardymja halala ýapyşyp, haramdan gaçaryn. Allanyň beren ömrüniň wagtyça diýip, şo niýetdäki bolup ybadata daim bolan adama has bolan sogaplardyr, eziz jemagat. Allahu Teala hiç wagt öz wadasyny hylaf edýän däldir, eziz jemagat. Şu sözi berdimi? Şu sözi kim aýtdy? Şu ma şu gürrüňi kim aýdyp otyr? Hazreti Muhammed Mustafa aýdybady. Hazreti Muhammed Mustafa aýtdy, şondan eşitdim diýýän kim? Ibn Mes'ud razyýallahu anh. Oň üçin Allahu Teala innal inna wa'dallahi haqqun. Allah Teala beren wadasyna hakdyr diýýär. Awa, hiç haçan Allah Teala sözüne hylaf edýän däldir. Awa, Allah'nyň beren wadasy hakdyr. Birnäçe aýatlarda aýdýar Allah Tebaraka we Teala Kur'an-Kerimde Hawa, üçülenji suranyň elli üçülenji suranyň üçünji, dördünji aýatynda näme diýýär? Indi pygamber şu sözi kim aýdýar? Pygamber aýdýar diýdim-dä size. Pygamberiň aýdýanyny Ibn Mes'ud aýdýar. Pygamber bir zat aýtsa, şuňa dykgat bilen diňläň. Kuran aýatyny aýdyp berjek. Käbirleri hadys sahyhmi pylan, sahyh hadys. Ibn Mes'ud radiyallahu anh aýdýar şuny. Onuň pygamberiň hadysy aýdylsa, Aýatdan farky ýok. Ol aýat Alla wahyý etdi. Ýöne Allatagala-da Kuranda pygamberiň aýdan sözüne biz üçin şeýle diýdi, Ve ma ýantiku anil hewa. Bak, üçülenji sura, Äli Ymran surasy, Hawa, ellinçilenji sura, üçülenji, dördünji aýat, We ma ýantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Allah Tagala Kurany Kerimde aýdýar, Pygamber, Muhammet aleýhisselam, hiç wagt özünden gepleýän däldir, we ma ýantiku anil hawa, öz haý-höwesinden bir zat diýýän däldir, ýöne agzyna gelen bir zady diýýän däldir pygamber. Inne, a in huwa illa wahyu yuha. Näme geplese, agzyndan bir zat çyksa, hemmesi wahydyr diýýär pygamberimize. Ýani pygamber näme geplese, diňe wahy gelende geplese diýenok, näme gep agzyndan bir zat çyksa, ol hakyky syddyk. Allanyň ilçisi, Şu agzyndan bir gep çyksa, Ýara Allanyň wahy edinini Alla wahy etdi, Alla aýtdy diýer, Kurany keşinden näme geplän bolsa şu Kuran konsepiýasynyň içinden çykýan däldir. Kuran aýatlarynyň içinden çykýan däldir. Hökman Kurana daýanýandyr. Kurandan daşda çykjak, Kurana gelişmejek, Kuranyň içinden bir mewzu tapmajak, köküni tapmajak bir gepi pygamberiň agzyndan çykýan däldir. Pygamber aýtdymy? Boldy. Alla aýdan ýaly görelim. Çünki Allatagala o, o Meň aýdanymdan başga öz höwesi bilen gürleýän däldir, meň, oň aýdany meň aýdanymdyr diýip Allatagala aýtdy. Oň üçinem bizi resul edip seçdi. Oň üçinem bize we atiur-rasul, pygamberiňe boýun bol diýdi.

Hawa diýip jogap berseler, Fettebi'uni diýde aýt olara. Şuma pygamber oňa çykyp, Siz Allany söýýäňizmi diýse, hemmäňiz hawa diýersiňiz-ä. Allah tagalaň özi aýdýar. Onda sen aýt, Maňa boýun boluň onda diýde aýt diýýär. Maňa diýen Allah özüni atf edena, pygambere aýdýar, Eý Muhammet diýýär, sen ummatyňdan sora meni söýýäňizmi diý, Allany söýýäňizmi? Olar, Allany söýýäs, ýa Resulallah diýseler, onda men pygamberiňize boýun boluň diýip aýt. Yuhbibukumullah Allah sizi şonda söýer diýdi aýt diýýär. Allah Tagalaň özi aýdyp otyr. Siz pygamber meni söýýän bolsaňyz pygamberiňizi söýüňde pygamberiňize boýun boluň. Şu pygamberiňize boýun bolsaňyz men sizi söýerin diýýär. Men siziň günäňizi hem geçerin diýýär. Aýeti kerime. Oň üçin näme etmeli pygamber bir zat diýse başyň üstüne täç etmeli. Hudaýyň wadasy şudur, Haýsy bir adam baýram namazyna gitmeklige niýet etse, şonuň eden niýeti kyýamat gününde gyldan inçe gylyçdan kesgir syrat köprüsiniň üstüne münmeli bolanda, ol bende-de münmäge gorkusyndan ýaňa ýaýdanyp duran halynda wagtynda, şol wagt bir owadan nurana ýaş oglanyň suratynda gelip, Ol adamyň elinden tutup, Gel, çekinme, gorkma, ýaýdanma diýer diýipdir. Ol adam bu ýaş oglanyň, nurana oglanyň bala köp, hawa, köpri bilen öwrenşikli-ow, köpriň agzyny bilýär-ow diýip, hawa, özi geçýär, menem geçirýär diýer-de, diýip diýe, Bu kimkä diýip duran wagtyna ol oglan, Soragy berme-kä, men seniň dünýäde baýram namazy üçin eden niýetiňdirin diýe, diýer diýe. Syrat köprüsinden aljyrap dursuň, bir ýaş oglan gelýär, Çekinme, çekinme, gel diýip eliňden tutýar. Gödegine oturyp belet aljyrap durkaň eliňden biri gelip tutup, belediräk adam ýol görkezse. Entek niýeti diňe. Beh, bu kimkä, öz-ä maňa kömek etjekden, bu köprä belediräk öýdýän bu diýip elini uzadyp, pikir eden wagtynda, Hiç çekinmegin, men seň baýram namazyny okajak diýip eden niýetiň diýip aýdar diýýär. Haýsy bir adam Baýram namazyna gitmezinden öňinje gowy edip gusul alsa, şol adam her wagt üstünden suw döken zamanynda baýrama geçjekdi, baýram namazy, hany Gurban aýynda Gurban şor diýen bolýar türkmen aga. Hawa. Emma iki baýram bar, iki baýramda-da gusul almaklyk Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem'iň sünneti. Şu baýram namazynda Baýram namazyna arassaja bolup gideýin. Allatagalaň rahmet edip perişdeleriniň perişdelerinden bize rahmet edenligini, biziň günämiziň geçilenligini buşlaýan güni men arassaja bolaýyn diýip gusl alsa, her wagt üstünden suw döken wagtynda Hudaý tebärek we tagala onuň Bedenindäki her bir hammama giren adamyň kirden päklenişi ýaly, günäsinden hem päklener. Ol banýa giripdir, hammama giripdir, suwa düşmeklik bilen üstündäki kirleri sabunlap, şampunlap aýyrdymy, şu kirleriniň sabun-şampun bilen gidişi ýaly, Baýram namazy üçin niýet edip şo düşen suwy günälerinden ýuwar diýipdir. Günäler Kirdena arassalan çykdymy günälerinden hem ara ter tämiz bolup çykar diýipdir. Haýsy bir adam baýram namazyna gitmezinden öňinçä özüniň iň täze we arassa lybasyny geýse, Indi baýrama niýet etdiň, o bir dereje. Baýram namazyna niýet edip suwa düşdüň, o bir dereje. Indi suwa düşdüň, süpüriniň aldyrnyň, indi täzeje eşik geýýäň we ýa bar bolan eşiňi ýuwup arassalapjyk ütükläp geýýäň. Hawa. Özüniň täze we arassa lybaslaryny geýse, Allahü Teala ol adama kyýamat gününde jennediň hüllelerinden bir hülle geýdirer diýipdir. Jennediň hüllelerinden bir hülle geýdirjek. Haýsy bir adam baýramy namazyna garşy ýöräp, indi suwa niýet etdi, sogabyny aldy, suwa düşdi, sogabyny aldy, täze eşigini geýdi, sogabyny aldy, geýnenden soň durjakmy adam? Onça sogaby ne, indem eşitdiňiz şony, şol gün perişdeler ýere-de injekler, her çüňklerde, köçelerimiziň her çüňkü, onam häzir hadys-şerif gelýär inşallah. Bu gün gelmese, jumga namazy güni Eşder, nä, baýram namazy güni eşderdiňiz. Her çüňklerde durjaklar we Ylgaň, çaltlaşyň Allanyň rahmetine tarap diýip köçelerde perişdeler. Şol gün ýeriň ýüzi perişdelerden ýaňa aýdyňlanjak eziz jemagat. Ondan sen nädip ony ýer şaryňda bar perişdeler seniň rahmetiňi buşlamak üçin üýşenlerinde öz eşiňden gaýtjak sen. Şo gün baýram seň üçin. Şo gün sen hakykatdan suwa düşmeli, hakykatdan arassaja şiňip, ýylgyryp, Alla şu gün meni rahmet edýä, günälemi bagyşlaýa diýip, şo joşgy bilen gelmeli yzy jemagat. Ýöne müllerip, syllyryp gelmeli däl. Şo joşgy bilen gelmeli. Umydyň tam bolmaly Alla Tagalaga. Pygamber salam aýdypdyr, Alla Tagaladan ullakan zat umyt ediň diýipdir. Şu Alladan bir zat umyt ediňde ullakan zat. Çünki umyt edýän zadyňyz gaty uly zat. O Alla diýipdir-de Pygamber salam. Alladan bir zat umyt edeňizde, kiçi-girim zat umyt etmäň. Ullakan zat umyt ediň, çünki o Alla ullakan. Seň akylyň zirwesinden çykjak uly diýlen zadyňam, synyrsyz zadyňam başarýan, Innallaha ala kulli şeýin kadir bolan Alla. Eziz jemagat. Hawa. Indi sen baýram namazyna tarap ýöreýäň-ä. Haýsy bir adam baýram namazyna garşy ýöräp gaýtsa, Allahu Teala indi ýöräp gaýtsa diýýän, ýöräp özüň kösenje goýmaly däl, eger daşda bolsa şo ulagyňa münüp gaýtsaň o-da girýä. Hawa. Allahu Teala ol adama her ädiminiň barabaryna bir sogap ýazar we bir dereje berer diýipdir. Haýsy bir adam baýram namazyndan soň öz musulman doganlary bilen salamlaşsa, olar ellerini silkelän mahallarynda elleriniň arasyndan günäler döküler diýipdir. Ýene-de bir hadysynda Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem, Anin Nebiýi sallallahu aleýhi wesellem ennehu kal,

Şu ahyrky on güne-de baýram namazam kast edilýär. Ýene-de bir hadysynda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem, Wekala sallallahu aleýhi we sellem Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýtdy, Innallaha ýa'tiku fi kulli sa'atin min Ramazana minel-leýli wen-nahari sitte mi'ati elfi, elfi atiqin.

adamlarynyň saňa sany bilen tanyşdyrýar seni. Näme diýýär? Şunda aýdýar, Allahü Teala Ramazan aýynyň gije-gündizleriniň her bir sagadynda, her bir, bir gije-gündize näçe sagat bar? Ýigrimi dört sagat bar. Gije gündizleriniň her bir sagadynda tä Gadyr gijesine çenli alty ýüz müň dowzah özüne wajyp bolan adamy dowzah odundan azat eder diýipdir. Baýramlarymyzyň hemmesini öwrendik. Allahym günümizi Günäsiz geçirmeklik baýramyna-da, iman bilen ötmeklik baýramyna-da, Allatagalaň şul sanan syrat köprüsinden geçmeklik baýramyna-da, dowzah odundan halas bolmaklyk baýramyna-da, Jennedine dahyl bolmaklyk baýramyna-da we Jennedinde Öz nury-didaryna, Öz nury-didary bilen muazzez we muşerref bolmak, ýagny Öz nury-didaryny görmeklik bilen azyzlanan, ezizlenen we şereflenen bendelerden bolmaklygy